Akiuma thukuru rĩ, nĩ akorire mũthuri ũcio ningĩ amwetereire na hau gacĩra mageraga makiuma thukuru. Mũtumia ũmwe kuma taũni ya Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a akoretwo na ihinda iritũ thutha wa mwarĩ wake wa ũkũrũ wa mĩaka ikũmi kũnyitwo Kenya maita merĩ nĩ ekwĩrwo a bamĩrĩ ĩmwe na thutha ũcio cira wake gũteyanĩrio ũtathikĩrĩirio. Kũu thĩinĩ agoka akerwo nĩ arekererio atĩ cira wake nĩ wathira. Winnie Wanjirũ augĩte mũtũrĩre wao ũrĩ hatĩka-inĩ akiuga makoretwo magĩthama mahinda kwa mahinda kumana na mĩkana ĩrĩa makoretwo makĩheo. Ciana iria irĩ na mawathe nĩ ibataraga gũkorwo ikĩrorwo na njĩra ya mwanya na gũkorwo magĩtangĩkĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. No mwena wa maragwa, mũirĩtu ũyũ ũrĩa ũrĩ na thĩna wa kĩmeciria wa mĩaka ikũmi na ũmwe akoretwo akĩgerera ihinda iritũ Thutha wa kũnyitwo kĩanya mwaka mũhĩtũku nĩ ekwĩrwo atatũ. Ndaumire thukuru ngĩkora mũtumia ũcio akĩnyita akĩnjĩra ũka ngũhe njuici, akĩnyingĩria kũu nyũmba akĩnjĩra atĩ akĩhe njohi akĩnjĩra ngome hau gĩtĩ-inĩ akĩra ahacũra Na agacina na John manjĩke mĩtugo mĩũru. Agĩcoka akĩnjĩra atĩ njĩkĩre mũbuto na ndahĩtia ndathiĩ kuga no ekũnjũraga. Haha, nyina wa mũirĩtu agĩtũtarĩria kĩmako kĩrĩa kĩamũnyitire hĩndĩ ĩrĩa ndeto ĩno yahithũkire. Erĩtwo athiĩ akaheo njuici. Kĩrĩa aheirwo anyuire atĩ aiguire gĩ kĩndũ kĩrũrũ. Atĩ yarĩ, yarĩ njohi. Hĩndĩ ĩrĩa anyuire rĩ, erirwo akome hau gĩtĩ-inĩ. Kwoguo nginya ona ũrĩa acokire gũkĩra hau, ndamenyire ainũkire agĩtũgũgaga ũguo akiugaga nginya nĩ nĩ egũkoma. Hĩndĩ ĩrĩa kairĩtu kau gaka gathire gũthi kũmũthambia rĩ, nĩ konire ena gĩĩko na nginya mwĩrĩ wake ũrĩa wahanaga wahanaga kwarama. Akĩmũria nĩkĩ, akĩmwĩra nĩ kwa waka ndĩti. Hĩndĩ ĩrĩa amũrire nĩ kwa Wakadĩthi-rĩ, agĩkĩmũtaarĩria ũrĩa wothe ekirwo na ũrĩa akorirwo. Kũringana na Winnie Wanjirũ nĩ atĩ ekwĩrwo nĩ maikirĩo ngono na gũthitangwo na thutha wa thikũ cigana ona mũirĩtu wake akĩnyitwo rĩngĩ kĩa hinya na gũthũkangio ciĩga ciake cia thiri. Na akiuma thukuru-rĩ, nĩ ekorire mũthuri ũcio ningĩ amwetereire na hau gacĩra mageraga makiuma thukuru. Mũthuri wa mũtumia ũcio. Akĩmũnyita, akĩmwĩra, Ũka, wee nĩwe ũratũmire mũtumia waku anyitwo. Akĩmũtwara kũu gwake nyũmba, akĩmũhingĩra, atĩ akĩmwĩra aikare ta mbũri, amwĩraga aikare ta mbũri. Ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ, maciira maya merĩ maacokire kũnyitithanio na kũniinwo matarĩ maathikĩrĩrio, gũkĩrĩkana kwaheanirwo marũa kuuma wabici ya Mũcirithania Mũnene wa Murang'a nĩwe DPP, akiuga ekwĩrwo marekio atĩ gũtirĩ na ũira mũiganu. wa gũthitanga ekwĩrwo acio ona matarĩ macira mũthenya ona ũmwe akiuga kĩhoto kĩa mwana wake nĩ kĩagararirwo. Si hau ameachiriwa, mwambie aende hau ameachiriwa. No prosecutor nĩ athikĩrĩirie onerwo ũguo akĩnjĩra marekererio tondũ nĩ marũa maraumire mũraka kwa DPP. atĩ cira ũcio teyo. Rĩu rĩ, niĩ ngĩheo copy ya iratathi rĩa kuma kwa DPP ĩrĩa ĩrateire cira ũcio. Ngĩrwo okorwo nĩ ngwenda kũmenya makĩria rĩ, thiĩ kwa DPP Mũrang'a, thiĩ ngorie. Rĩu agĩkaĩra thirikari ĩtuĩrie ĩmenye nĩkĩ kĩrĩaga kĩrĩa kĩngĩ wabici-inĩ ya DPP kaũntĩ-inĩ ĩyo ya Mũrang'a. Hĩndĩ ĩrĩa jaji, jaji wa kĩguma ũrĩa warĩ kuo, Madam Mrs. Ogora, nĩ arũmagĩrĩra ũhoro ũcio mũno tondũ ona nĩwe wandĩkĩte marũa. magũtwara makweheria mwana nĩ ũndũ wa security akamuga atwarwo children's home in the process ya cira ũcio gũthiĩ ũguo na nginya kwaragia ũguo ũguo rĩ nĩ aracokire aracenjio na prosecutor wake maracenjio marĩ erĩ immediately hĩndĩ ĩrĩa mararĩkirie gũthiĩ kũrahehwo jaji ũngĩ na na prosecutor na nginya ona ndĩti ĩrĩa twĩrĩtwo tũgũcoka igoti-inĩ February 5th ona ndĩetereirwo ĩkinye marũa maumire kwa DPP Immediately judge ũcio a reporter na akĩrwo anine cira ũcio. Koguo niĩ ingĩhoya thirikari kĩhoto kĩa mwana wakwa na niĩ mwene njoe kĩoneke. Akorwo nĩ mwana ũyũ wakwa nĩ anyuĩte ndawa, ndawa iria aheirwo, aheirwo ndawa ta magana matandatũ, aratũrĩte acinyuĩte kuma June, arocoka gũcinina. October inĩ nĩguo aninire ndawa akĩ affect nginya magego, nginya magego rĩu ona nĩ hĩndĩ marathiĩ gũthera nĩ ndawa icio anyue magego make marahanaga black ta mũndũ ũkarĩtie mathina. Augĩte rĩu mũtũrĩre wao ũrĩ hatĩka-inĩ akiuga makoretwo magĩthama mahinda kwa mahinda kumana na mĩkana ĩrĩa makoretwo makĩamũkĩra. Ndagĩũkire ikinya rĩa kwehera ngĩehera Maragwa na mwana wagwo nĩ ũndũ wa security itũ. Niĩ mũikarĩre ũrĩa njikarĩte njikarĩte mũikarĩre wa kũgagaya. itarĩ na harĩa nduĩkĩte settled. Njikarĩte ndĩrĩ ona guoya tondũ nginya ona kũrĩa guothe ndĩrathiĩ rĩ, nĩ marageria kũũrĩrĩra. Ta rĩu ndona ndĩrathire gĩcagi kwa baba wa mwana, ngĩigua ngĩĩrwo atĩ ona kũu no maranjetha. Handũ-inĩ ha mohoro ma Gĩkũyũ TV, njĩtĩkaga Njũgũna wa Gĩtaũ.